Helo. Helo. Fy enw i yw Ian Roberts. Fi yw pennaeth rhaglenni Gwelliant Cymru, a prynawn yma mae'n bleser cael sgwrs gyda ffrind da i ni, Doctor Roger Rezar, sy'n ymuno â mi o'r Unol Daleithiau. Bydd rhai ohonoch yn gyfarwydd o Roger, sydd wedi bod yn helpu i'n cefnogi gyda'n gwaith yn ymwneud â chapasiti galw amser real, sef testun ein sgwrs heddiw. Ond efallai bod rhai ohonoch chi hefyd wedi dod ar draws Roger trwy eich astudiaethau mewn perthynas â gwyddoniaeth gwella a gweithio, gan edrych ar wahanol ddarnau o ymchwil sydd ar gael. Ac mae Roger yn awdur uchel ei barch ar nifer o wahanol agweddau ar welliant, a bu Roger yn garedig iawn hefyd yn cynnal cyflwyniad i ni yng Nghynhadledd Gwelliant Cymru yn gynharach eleni ar ddamcaniaeth dibynadwyedd Rydyn ni'n ddiolchgar i Roger am roi o'i amser y prynhawn yma i ni gael dosbarth Meistr, sef sgwrs fanwl iawn am lif o gwyddoniaeth llif a chapasiti galw amser real, ac o ble ddaw hynny. Ac rwy'n mynd i fod yn treulio peth amser y prynhawn yma yn ei holi a chasglu rhywfaint o'r dysgu a profiad cyfoethog hwnnw y gallwn gobeithio ei ddefnyddio i'n cefnogi ni yma yng Nghymru mewn perthynas â'n gwaith ar wella llif. Diolch yn fawr iawn am ymuno â ni y prynhawn yma. Bydd llawer o bobl yn gwrando ar ein sgwrs gyda diddordeb mawr. A wna chi ddechrau er mwyn i ni allu dysgu ychydig amdanoch chi a'ch cefndir ym maes gwelliant? Gwn fod gennych gefndir fel clinigedd. Allwch chi ddweud ychydig wrthym am eich gwaith ac efallai sut y gweithioch chi ddod yn arbenigwr rhyngwladol ar welliant? Felly, tybed a allwch chi ddweud ychydig wrthym am y daith honno a'ch cefndir?

A thua ugain mlynedd yn ôl, dechreuais daith gyda gwaith gwella ansawdd. Roeddwn yn gwneud fy ngwaith clinigol yng Nghlinig Mayo ac roeddwn yn ymwneud yn helaeth â'r Uned Gofal Dwys, ICU, a dechreuais weld diffygion mawr yn y ffordd oeddwn yn gwneud pethau, ac yn raddol, Daeth mwy a mwy o ddiddordeb mewn gwella ansawdd, ac yn y pen draw ymunes â'r sefydliad gwella gofal iechyd a gweithio yno am tua deng mlynedd ar wahanol agweddau ar wella ansawdd yn ymwneud â diogelwch, gwaith gofal critigol, llif a'r meysydd hynny. Erbyn hyn, rwy'n uwch gamrawd yn y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd. Tua 15 mlynedd yn ôl, dechreuais ein taith ar lif, ac yn y dyddiau hynny, roeddem yn ystyried pethau fel Yn sicr, pe gallem wella beth sy'n digwydd yn yr adran damweiniau ac achosion brys, neu gallem wella beth sy'n digwydd yn yr ystafell lawfeddygol, neu falle sut y mae pethau'n symud allan o'r uned gofal dwys, yn sicr gallem wella llif mewn ysbytai. a threuliais i am cydweithio lawer o amser a blynyddoedd yn annog prosiectau a fyddai'n gwella rhannu rhannau o'r ysbyty, yn arbennig y prosiect i symud cleifion allan o'r uned gofal dwys. Prosiect i gwtogi dyddiau ysbyty ar gyfer y diagnosis penodol, neu efallai rywsut wella'r broses rhyddhau i gyfleusterau gofal hirdymor. Rwy'n meddwl eich bod chi'n deall, buom yn gweithio ar lawer o wahanol agweddau ar ofal ysbyty, er mawr siom i ni, Gwelsom er y gellid dangos bod llif wedi gwella mewn rhan benodol o'r ysbyty. Nid oedd erioed unrhyw dystiolaeth o gynnydd yn y gyfradd brosesu. Beth ro'n ei olygu wrth hynny yw gyda'r un adnoddau, gallu gweld mwy o gleifion yn yr un cyfnod o amser. Roedd hynny'n siomedig iawn i ni oherwydd roedd llawer o waith caled wedi rhoi i mewn i'r rain ac wnaethom ei galw'n prosiectau mawr. Hanfod y gwaith caled hwn oedd llif ar gyfer methodoleg gwella ysbytai, ond ni effeithiodd erioed yn y cyfradd brosesu. but it never had its effect on throughput. Ac felly, canwyd capasiti galw amser real. Daeth i'r amlwg, oherwydd ein bod yn sylweddoli nad oedd yr holl Aneffeithlonrwydd a welwn mewn ysbyty penodol ar ddiwrnod penodol yn cael sylw mewn unrhyw ffordd o gwbl. All these inefficiencies were not being addressed in any way at all. We might. Efallai ein bod wedi gorffen prosiect gwych ar yr adran damweiniau ac achosion brys, yn gallu symud cleifion allan yn gyflymach, efallai'n gallu gweld cleifion yn gyflymach yn yr adran damweiniau ac achosion brys ac efallai bod rhywfaint o effaith ar amser aros mewn ambiwlans neu rhywbeth felly, ond yn y pen draw Byddwn yn aml yn gweld bod y cyfle i wella yn yr adran damweiniau ac achosion brys yn aml ar draul rywle arall yn yr ysbyty. Efallai bod ward wedi cael ei gofyn i ofalu am glaf yn y cyntedd er mwyn gallu codi rhywfaint y bwysau o'r adran damweiniau ac achosion brys. Wel, syniad gwych, ac mae gan y syniad rywfaint o ymarferoldeb. Ond, eto, rydych chi'n gwneud y gorau o un rhan o'r system ar draul rhan arall o'r system. Felly, beth mae ein RTDC, Capacity Galw Amsteriol, yn ei wneud, wrth i ni ei ddatblygu dros y deng mlynedd diwethaf? yw cyfaddef bod llawer o aneffeithlonrwydd yn digwydd yn ddyddiol mewn ysbyty, a bod angen i ni gael system oedd yn edrych ar yr aneffeithlonrwydd hwn, ac ar unrhyw ddiwrnod penodol, gwneud yr aneffeithlonrwydd a ni'n weladwy a'i gwneud yn bosibl i newid neu wellaf aneffeithlonrwydd hynny neu ei drin mewn rhyw ffordd, fel bod y gyfradd brosesu ar gyfer y diwrnod hwnnw yn well nag yr oedd o'r blaen. Roedd cyfle felly i ddelweddu'r aneffeithlonrwydd hwn. Felly, dyna sut y cyrhaeddes lle rydyn ni. Rwy'n falch o ddweud ein bod wedi cyflawni ffaith y gellem mesur y gyfradd brosesu yn awr a'i gweld mewn sefydliadau heb adnoddau ychwanegol o ran staffio. gwelyau i'r hyn y gallai fod ei angen arnoch fel arall, a gweld mwy o gleifion yn cael eu derbyn a'u rhyddhau o fewn cyfnod penodol a amser mewn ysbyty penodol. Ac rwy'n credu fod unrhyw un sy'n gweithio ar lif wir eisiau gweithio ar y gyfradd brosesu ac eisiau gweld y claf iawn ar gyfer y gwely iawn ar yr amser iawn. Ond rydyn ni am wneud mwy o hynny gyda'r un adnoddau ag sydd gennym heb ei gwneud yn rhy anodd i'r staff a'r wardiau hynny sy'n gweithio yn y maes hwn. Felly, dyna'r sefyllfa erbyn hyn, un. Ac mae hynny'n ddefnyddiol iawn, Roger. A phan oeddech chi'n siarad, daeth chydig o gwestiynau i fy mhen, a dweud y gwir, sef, mae gen i diddordeb arnoch chi fel uwchglinigydd, ac wrth feddwl am bwysigrwydd llif, oherwydd rydyn ni'n aml yn siarad am lif ar gyfradd brosesu, ond mae diogelwch cleifion yn hanfodol wrth gyfyngu hwnna, ac ansawdd a diogelwch ar rwystrau i lif. Tybed a allech chi ddweud ychydig bach am hynny o ran yr berthynas rhwng llif a diogelwch cleifion, a'ch safbwyntiau a'ch barn ar hynny? Bydde hynny'n ddefnyddiol iawn. Wrth gwrs, credaf fod unrhyw un sydd wedi gweithio mewn cyfleuster gofal iechyd lle mae gennych straeon sy'n achosi i bobl orfod gweithio'n gyflymach ac yn galetach nag sydd angen iddyn nhw weithio, yn rhoi cleifion mewn perygl. Un o'r pethau rydyn ni'n yn sôn amdano yn ein gwaith yw cyn belled ag y bo modd ein bod am gael y claf yn y gwely iawn ac ar yr amser cywir neu'r diagnosis cywir a phan fydd gennych glaf ar ward Dyna'r hyn a allwn yn fod allgleifiol. Nid yw hynny'n sicrhau'r diogelwch gorau i'r claf mewn unrhyw ffordd. A phan fydd gennych glaf â niwmonia ar ward orthopedig, Rwy'n siŵr y byddai pob un ohonom yn dweud nad dyna'r lle'r gorau i'r claf hwnnw. Ac eto, os edrychwch ar eich sefydliadau eich hun, mae nifer y cleifion sy'n allgleifion ar wardiau yn sylweddol. Yn yr Unol Daleithiau, roeddem yn arfer dweud, a dydw i ddim yn siŵr beth yw'r sefyllfa ar hyn o bryd oherwydd dydw i ddim wedi gwneud gwaith clinigol ers rhai blynyddoedd, Ond roeddem yn arfer dweud mai nod oedd cael llai na deg y cant o allgleifion ar wardiau. Dyna fyddai ein nod, a olygai y byddai gennych allgleifion yn yr amrediad 15 i 20 y cant mewn ysbyty penodol ar ddiwrnod penodol. Dydy hyn ddim yn hybu diogelwch yn fy marn i, ac mae tystiolaeth fod cleifion yn gwneud yn well ar unedau lle mae eu gofal yw'r gofal arferol yn hytrach na'r gofal anarferol, felly mae diogelwch yn ffactor mawr. A dyma un o'r pethau y ddylai ein hysgogi i edrych ar yr aneffeithlonrwydd hwn sydd yn yr ysbyty a cheisio manteisio ar bob cyfle i'w ddelweddu ac yna gwneud rhywbeth yn ei gylch. Felly, Roger, un o'r pethau rydyn ni'n sôn yn aml amdano ym maes gwella yw canolbwyntio ar brosiect sydd yn eich maes rheolaeth, yn aml, rhywbeth ger llaw y gallwch chi ddylanwadu cryn dipyn arno, ac yn aml mae'n teimlo'n ryfedd, am wn i, i ni sydd wedi bod yn gwneud hynny ers tro, i gymryd cam yn ôl yn sydyn a mynd i lefel y system. Ac rydych chi'n disgrifio hynny. Sir llawer o brosiectau, ond efallai na fyddant o fudd i wahanol rannau o'r system. Sut brofiad oedd hynny ar y ddechrau i chi fel uwchglynigydd yn eich sefydliad yn dylanwadu ar eich cydweithwyr yn y maes hwnnw? A bod yn onest, roedd yn rwystredig. rwystredig brys hynny ac yn awr. Os edrychwch ar y rhan fwyaf o'r gwaith llif sy'n digwydd ledled y byd ar hyn o bryd, mae yna gefnogaeth i brosiectau mawr. A pheidiwch amcan deall, rwy'n meddwl y gall pob un o'r prosiectau mawr hyn fod y werth aruthrol i ysbyty. Ond, yn ein profiad ni, dim ond ar ôl i chi dynnu cymaint â phosibl o'r holl aneffeithlonrwydd rydyn ni'n ei brofi bob dydd allan o'r system y mae angen amrywio i'r prosiectau mawr hyn. Un o'r pethau y mae un o'n cyd-ymweithwyr yn ei ddweud yn aml yw bod y sbotiau heddiw yn marw o fil o fân doriadau yn hytrach nag un neu ddau o doriadau mawr, ac os gallai rywun gymryd un neu ddau o prosiectau mawr a meddwl ei bod yn mynd i ddatrys pob un o'r problemau a ddaw'n sgil aneffeithlonrwydd yn yr ysbyty. Rwy'n meddwl ein bod ni'n breuddwydio, ac felly ein dull yn awr yn dweud, 'Gadewch i ni roi'r offer i chi ddelweddau a gweithio ar aneffeithlonrwydd yn ddyddiol ledled yr ysbyty. Nid yn yr adran damweiniau ac yr achosion brys yn unig, nid yn y labordy yn unig, nid wrth ryddhau yn unig, ond yn hytrach ledled yn yr ysbyty. Wedyn, a dim ond wedyn, ewch ati i edrych ar y dirwedd y mae eich ysbyty ynddi ar ôl i chi roi'r methodolegau capasiti galw amser real hyn ar waith. Yna, edrychwch ar y dirwedd a dweud, Wyddoch chi, rwy'n meddwl bod angen i ni weithio ar brosiect yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys, neu rwy'n meddwl bod angen i ni weithio ar brosiect yn yr Uned Gofal Critigol, oherwydd mae'r prosiectau hyn yn hynod werthfawr. Ond rwy'n meddwl mai'r hyn sy'n digwydd yw bod sefydliadau yn ei roi mewn cyn iddyn nhw wneud y capasiti galw amser real, a dydyn nhw ddim yn cael y gwerth am arian angenrheidiol o ran gwella'r gyfradd brosesu. Rwy'n cytuno llwyr â chi, Roger. Rwy'n ymwybodol bod llawer o'n cydweithwyr ar draws y byd, nid yn unig yng Nghymru, yn gweithio'n hynod o galed i gefnogi llif cleifion, ac rwy'n adnabod rai ohonyn nhw sy'n gweithio'n anhygoel o galed yn dda iawn. Un pwynt, byddai gennyf ddiddordeb yn eich barn, yw mod ein cydweithwyr yn aml yn gweithio'n hynod o galed, maen nhw'n nyrsys, yn feddygon, yn reolwyr, ond heb erioed wedi cael hyfforddiant o ran y wyddoniaeth o reoli'r cliw. Ac un o'r pethau a sylwais wrth weithio gyda chi a Kevin a chyd-weithwyr arall o gynhorgwyr capasiti galw amser real yw'r syniad hwn o ddamcaniaeth Q sy'n rhai sail i RTDC. Mae yna lawr o wyddoniaeth nad oes angen i ni efallai ei rannu gyda phobl. Ond allech chi ddweud rhywbeth am symud yr ymateb greddfol? Dyma sut rwy'n meddwl bod angen i ni ymdrin â'r pwysau sydd o'n blaenau ni nawr, i wyddoniaeth y Cyw. Unrhyw sylwadau am hynny? Wrth gwrs. Wrth i ni edrych ar capasiti galw amser real, rydyn ni'n pwysleisio fod hon yn fethodoleg sy'n seiliedig ar wyddoniaeth. yn seiliedig ar wyddoniaeth sydd wedi cael ei defnyddio mewn diwydiant ac mewn gwaith y tu allan i ofal iechyd ers degawdau bellach, ac un o'r seiliau gwyddonol ar gyfer capasiti galw amserol yw deall damcaniaeth cyw. A heb ddyrnalu gormod, mae damcaniaeth Cyw'n dweud pan fydd gennych system lle mae'r galw yn fwy na'r capasiti a'r defnydd o'r gwasanaeth penodol hwnna'n uchel iawn, Gadewch i mi ddweud 99 y cant neu oddeutu hynny. Beth mae damcaniaeth Cywier yn ei ddweud wrthym yw, oherwydd siâp y gromlin, ei bod yn gromlin logarithmig, Bydd newidiadau bach iawn yn cael effaith llawer mwy ar nifer y bobl sy'n aros nag y byddech chi byth yn meddwl, ac mae hyn wedi ei gadarnhau a'i brofi'n wyddonol ers degawdau bellach. A mynd yn ôl at y cysyniad o'r mân achosion o aneffeithlonrwydd yr oeddwn yn cyfeirio atyn nhw'n gynharach, y rheswm pam ein bod yn canolbwyntio ar y mân achosion o aneffeithlonrwydd hyn yw oherwydd wrth drin y rhain fesul awr neu hyd yn oed fesul dydd, dealt with on a hourly or even a daily basis are the Ceir newidiadau bach a welwn ar y gromlin sy'n cael effaith sylweddol fwy ar nifer y bobl sy'n aros. curve that has a significantly larger effect on the number of people waiting. Felly, Gallai rhywun ofyn, os ydych chi'n delio â'r man achosion o annichfeithronroedd hyn yn unig, sut y gallwch chi o bosibl gynyddu'r gyfradd brosesu? Rydych chi'n ei chynyddu oherwydd gwyddoniaeth y ddamcaniaeth ciwio a siâp y gromlin wrth i chi grynyddu eich defnydd o, dywedir, 60 y cant hyd at 99 y cant. Mae siâp y gromlin honno yn logarithmig. Gall newidiadau bach iawn gael yr effaith fawr honno ac ar aros. Ac rydyn ni wedi gweld hyn yn digwydd mewn llawer o wahanol ddiwydiannau. Nid dim ond beth rydyn ni'n ei wneud gyda chapasiti galw amser real. Y gallu i gymryd beth sydd wedi brofi rhywle arall o'r wybodaeth wyddonol honno a dod â hynny i faes gofal iechyd sy'n mynd i wella ein systemau. bringing it into healthcare is what's going to make our systems better. Rwy'n credu bod y syniad ein bod ni rywsut yn mynd i ddyfeisio gwyddionaeth newydd mewn gofal iechyd sy'n mynd i newid sut rydyn ni'n delio â chleifion yn syniad ofer. Ond edrych ar ddiwydiant a sut maen nhw wedi wneud ac yna dod â hynny i ofal iechyd. Dyna beth rydyn ni wedi'i wneud gyda chapasiti galw amser real, a deall damcaniaeth ciwio a deall sut mae'r man achosion o aneffeithlonrwydd pan fyddwch chi'n gweithio arnyn nhw yn effeithio ar nifer y bobl sy'n aros. Dyma un o'r egwyddorion allweddol rydyn ni'n eu haddysgu gyda chapasiti galw amser real. Ac nid yw hyn yn wyddoniaeth rocedi, mae hwn yn waith eitha syml, dibynadwy sydd wedi'i wneud ers degawdau cyn ei gyflwyno i ofal iechyd. Mae gen i ddiddordeb mawr pan rydych chi'n sôn am ei wyddoniaeth rocedi a helpu'r system gyfan i ddeall y rhan maen nhw ei chwarae. Rwy'n meddwl bod ychydig o bwyntiau yma, Un pwynt, weithiau pan fyddwch yn mynd i ysbyty, mae'n gallu edrych fel bod yr adran damweiniau ac achosion brys yn brysur iawn, iawn, a bod gweddill yr ysbyty'n gweithio ar wahanol lefel o gyflymder. Ac yna, pan oeddech chi'n sôn am wyddoniaeth rocedi, roeddwn i'n meddwl, sut mae OTDC yn delio â rhai o'r pethau hyn? Ac roedd y fy a goffa'r stori enwog am Kennedy yn ymweld â NASA ac yn siarad â'r Glanhawr ac yn gofyn iddo beth oedd yn, yn ei wneud. A'r Glanhawr yn ateb, rwy'n helpu i roi dynion ar y lleuad, ac felly mae'n cydnabod fod pob un ohonom yn gwneud rhywbeth o bosibl o fewn ein system a all helpu gyda llif y gofal cleifion. ac weithiau mae angen help i bobl i ddeall hynny yn y system. Rwy'n credu bod hynny yn beth eithaf pwerus i'w wneud os nad oes gennych chi gysylltiad uniongyrchol. Felly, dyna sylwadau ar rai o'r pethau yr oeddech yn sôn amdanyn nhw, Roger. I ychwanegu, Gadewch i mi adrodd stori. Digwyddodd hyn yn un o'r ysbytai yng Nghymru yr oeddem yn gweithio gyda nhw yn ystod y misoedd diwethaf, ac yn yr ysbyty penodol hwn, mae tynnu gwraid ar gyfer labordai yn cael ei wneud ar amserlen dynn iawn, fel y mae mewn llawer o ysbytai. A gallai un o'r cleifion fod wedi cael ei ryddhau y diwrnod hwnnw pe byddai modd tynnu gwaed ar amser a drefnwyd? A'r hyn a wnaeth yr ysbyty penodol hon oedd dweud, 'Rydyn ni'n mynd i ganiatáu tynnu gwraig bedair gwaith y dydd ar adegau penodol. Dyna fydd y drefn. Bydd hynny'n rhan o'r system. Mae'n siwr mai ychydig iawn sydd gan y person labordy hwnnw sy'n tynnu'r gwaed i wneud â'r claf sy'n cael ei ryddhau o'r ysbyty mewn gwirionedd. Iawn, maen nhw'n canolbwyntio mwy ar beth y mae'r labordy yn ei wneud, ond trwy dynnu gwnaed yn gynnar ac o fewn yr amser y drefnwyd yn yr ysbyty penodol hwnnw ar y diwrnod penodol hwnnw, roedd hi'n bosibl i ddau glaf fynd adref yn gynharach yn y dydd na'r hyn a ragwelid fel arall. Ond dim ond enghraifft fach iawn yw honno. Ond mae'n enghraifft o aneffeithlonrwydd a gafodd ei thrin mewn ffordd bendant iawn gan rywun sy'n siwr o feddwl nad oedd ganddyn nhw lawr i'w wneud gyda'r broses o ryddhau cleifion. Y gred bod rhyddhau claf yn ymwneud â clinigydd yn ysgrifennu cyfarwyddiadau. Mae'n ymwneud â therapi corfforol yn gwneud rhywbeth, nid fi yn y labordy, felly rwy'n deall eich pwynt yn dda iawn a'ch stori am Kennedy yn mynd i Nasa. Mae'n gwir angen i bawb sylweddoli bod gennych chi ran yn yr hyn. Mae'n system. A phan fyddwn yn sicrhau hyn i'r system hon? Fel y gwelwch, beth allwch chi ei wneud ar gyfer y canlyniad yn y pen draw fel y gall y person labordy hon ei weld nawr? Mae hynny wedyn yn golygu bod y fenter gyfan yn gallu delio'n well â'r man achosion o aneffeithlonrwydd a allai ddigwydd, a bod hynny yn y pen draw yn mynd yn ôl at wyddoniaeth y gromlin gywiog. oherwydd rydyn ni wedi newid rhywbeth bach ac yn awr mae'n cael llawer mwy o effaith ar nifer y bobl sy'n aros. Mae'n ddrwg gennyf dorri ar draws, ond roeddwn ni eisiau adrodd y stori honno oherwydd roeddwn i'n meddwl ei bod yn stori dda. Gyda llaw, nid rhywbeth y meddyliodd y clinigwyr amdano oedd hyn. Nid pwyllgor diogelwch feddyliodd amdano. Daeth hyn allan o weithwyr y labordy ei hunan a ddywedodd, Ie, gallwn drefnu tynnu gwraig ar adeg benodol heddiw. A gyda llaw, pam na wnawn ni jyst trefnu bod hyn yn digwydd bob dydd? Bydd hynny'n caniatáu pedwar ohonyn nhw, ac i mi, mae'n ffordd hyfryd o ddangos sut y mae gan bawb ran yn beth rydyn ni'n ei wneud.
So, Roger, we, we spent a little while now just sort of talking around the Felly, Roger, rydyn ni wedi treulio ychydig o amser yn siarad am y ddamcaeniaeth. Anna rhywbeth amdanoch chi a sut rydych chi wedi cael eich tynnu at hyn ac at wyddoniaeth llif. Roeddwn ni eisiau gwybod a allem ddechrau efallai helpu rhai o'r rhai ar yr alwad sy'n anghyfarwydd i ddechrau meddwl am gylch capasu galw amser real y cylch 24 awr hwn, oherwydd bydd pob cyd-weithwyr clinigol ar yr alwad yn gwybod yn iawn nad yw rhyddhau pobl yn dasg syml a hawdd. Nid yw'n digwydd fel hyn yn unig, mae cynllunio a chamau gweithredu yn rhan o'r broses. Tybed a allech chi ddechrau mynd â ni drwy'r cylch hwn o feddwl am yfory, am yfory heddiw? Wel, mae'r cylch mewn gwirionedd yn defnyddio dwy egwyddor ychwanegol. Un o'r egwyddorion yw'r syniad o ragfynegi, a beth rydyn ni'n ei wneud yn sefydlu system sy'n hynod o syml.
a system that's extremely simple, it's called the R-sheet and it's called the R-sheet because R stands for responsibility. Fe gelwir yn ddalen R ac fe gelwir yn ddalen R oherwydd mae R yw responsibility, cyfrifoldeb, ac yng nghanol y prynhawn, gyda chi ni ddweud dau, tri, mae pob ward yn eistedd i lawr gydag un neu ddau o bobl ac maen nhw'n dweud, Pwy ydych chi'n meddwl allai fynd adref yfory cyn dau? Ac rydyn ni'n dweud, does dim rhaid i chi fod yn sicr o hyn. Mae'n rhaid i chi gael siawns o tua 50 y cant y bydd y claf yn cael ei ryddhau cyn dau. Ond, os yw'r claf hwnnw'n mynd i gael ei ryddhau cyn dau, beth sydd angen ei wneud? Beth fyddai wir angen ei wneud? A fyddai angen i ni sicrhau bod therapi corfforol yn dod i mewn yma? A oes angen i ni gadael addysg diabetig yn digwydd? A oes angen i ni gael profion gweithrediad ysgrifennol? Pa beladrau X sydd angen eu gwneud? y mathau hyn o bethau. Nawr, beth sy'n bwysig am hyn yw nad y clinigydd sy'n ei wneud, nid y meddyg, ond y nyrs sy'n gofalu am y claf, ac efallai un o'i chyd-weithwyr, prif nyrs y ward, neu rywun arall efallai, lle maen nhw'n ystyried y cleifion ar y ward ac yn Ac efallai un o'i chyd-weithwyr, prif nyrs y ward, neu rywun arall efallai, lle maen nhw'n ystyried y cleifion ar y ward ac yn dweud, wyddoch chi beth, mae gan y tri chlef hyn siawns 50 y cant o fynd adref yfory! Ac er mwyn gwireddu'r 50 y cant hwn a'i newid i, gadewch i ni ddweud, 100 y cant ar ryw adeg, byddai angen i ni wneud y tri pheth hyn. Iawn. Nawr, dyna beth rydyn ni'n ei alw'n ragfynegiad. Nawr, mae'n rhaid i mi ddweud stori wrthych. Rwy'n sicr eich bod chi i gyd wedi bwyta yn McDonalds rhywbryd yn eich bywyd. Wel, mae McDonalds mewn sawl rhan o'r byd, yn enwedig mewn rhannau o'r byd gyda llawr o geir a lle maen nhw'n gyrru at y ffenestr i gael gwasanaeth yn defnyddio rhywbeth a elwir yn 'Hyperactive Bob'.
Dyma gamera sy'n cael ei osod wrth ymyl y man lle rydych chi'n archebu beth bynnag rydych chi am yn gael yn McDonalds, a beth mae ei wneud yw rhagweld beth y gallech chi ei archebu.
Dyma enghraifft i chi.
Pe bai gennych chi gar sy'n fân, er enghraifft, wedi'i lenwi â phlant, efallai y byddwch chi'n rhagweld y byddwch chi'n archebu rhai prydau plant. Os oes car gyda phedwar oedolyn, efallai mai Big Macs a byrgyrs caws fydd y dewis.
Iawn. Efallai bod hyn yn swnio'n syml iawn, iawn i chi, ond mae llawer o ddyfnder iddo, oherwydd beth mae McDonalds yn ceisio ei wneud a dweud yw, wyddoch chi, os allwn ni arbed ychydig funudau o ran pa mor hir mae'n rhaid i rywun aros i gael eu bwyd, gallwn gynyddu'r gyfradd brosesu gyda'r un staff a'r un nifer o offerynnau a beth bynnag sydd gennym. yn union fel mewn ysbyty, ac maen nhw wedi gallu dangos eu bod yn gallu gweini mwy o brydau yn ystod amser cinio.
a shorter period of time when they go ahead and predict ac mae pobl yn aros am lai o amser pan fyddant yn ragfynegi. Nawr, nid oes rhaid i'r ragfynegiad fod 100 y cant yn gywir. Mae'n rhaid i'w ragfynegiad fod tua 60 i 70 y cant yn gywir, a bydd hynny'n rhoi arbedion effeithlonrwydd sydd eu hangen arnyn nhw.
Wel, Rydyn ni wedi cymryd yr egwyddor honno a'i symud drosodd i'r ysbyty. Pan fyddwn yn gofyn i chi ragweld pa gleifion fyddwch chi'n eu rhyddhau, beth rydyn ni am i chi ei wneud yw peidio â bod cant y cant yn siŵr eu bod yn mynd i fynd adref.
Ond, os oes siawns o 50 y cant yn y prynhawn cyn y diwrnod wedyn, siawns 80 y cant y bore wedyn, mae hynny'n ddigon da. A throi ragfynegi'r cyfleoedd hyn i ryddhau cleifion, beth rydyn ni hefyd yn gofyn i chi ei wneud yw rhestru'r hyn sydd angen ei wneud er mwyn cyflawni hyn.
A chyfuno'r syniadau hynny, dyna sydd angen ei wneud gyda'ch rhagfynegiad. Gwelsom fod pobl yn gallu rhagfynegu'n eithaf da pwy sy'n mynd i fynd adref y diwrnod wedyn. Mewn gwirionedd, mae sefydliad penodol, dim ond 60 i 70 y cant o gywirdeb ydyn ni'n ei ddisgwyl. Dydyn ni ddim mewn gwirionedd yn disgwyl mwy na hynny. Yn wir, os ydych chi'n gywir cant y cant, rydyn ni'n awgrymu nad ydych chi'n gwneud gwaith da iawn o gwbl oherwydd dyna'r pethau sicr yn unig. Dydych chi ddim yn manteisio ar y ffaith, wel, efallai bod gan y person hwn siawns o 80 y cant i fynd adref. Ac os byddwn yn gallu ei gyrru adref, mae hynny'n fonws. Ond os na fyddwn yn gallu'n gwneud hynny, dydyn ni ddim ar ein colled. Iawn. Ond mae'n cyflwyno drydedd y Gwyddor i'r wyf am siarad amdani cyn i ni fynd ymlaen at unrhyw gwestiynau eraill. Ar drydydd y Gwyddor honno yw'r syniad pam ydyn ni'n canolbwyntio ar y cyfnod o wyth y bore tan ddau yn y prynhawn fel y sônais ynghynt. Pam ein bod yn canolbwyntio ar ryddhau cleifion cyn dau yn y prynhawn? Ac mae'n mynd yn ôl i waith a wneud gan athro o Brifysgol Michigan, a fu'n astudio tagfeydd traffig. where he studied traffic jams. And what he studied on traffic jams is that A'r hyn a welodd ynghylch tagfeydd traffig yw bod y mwyafrif helaeth o broblemau traffig yn digwydd nid oherwydd damwain ac nid oherwydd gwaith adeiladu ffyrdd, ond yn hytrach oherwydd yr amrywiad mewn brecio a chyflymu pan fydd yna ychydig o ymyrraeth fel haul llachar.
Neu efallai bod car yn y lôn arall lle mae damwain, neu efallai bod y plismon yn dod gyda seiren i'r cyfeiriad arall neu rywbeth felly. Ac mae'r amrywiad hwn mewn breicio a chlwyfami yn arwain at fath o dagfa draffig sy'n digwydd yr holl ffordd yn ôl i ba mor hir yw'r dagfa, mewn gwirionedd.
A beth dyma mae'r athro hwn wedi ddarganfod, os yw'n defnyddio teclyn cynnal cyflymder yn 25 y cant o'r ceir, a bod y teclyn cynnal ac amrywio cyflymder yn dilyn yr amrywiadau o ran brecio a chyflymu, rydych yn cynnal y pellter cyson hwnnw rhwng y car o'ch blaen.
Rydyn ni wedi addasu y ddamcaniaeth hwn a'r egwyddor hon i ofal iechyd, ac rydyn ni wedi dweud, 'Iawn, rydyn ni'n mynd i gynnal ac amrywio cyflymder rhwng wyth y bore a dau yn y prynhawn, ac rydyn ni'n mynd i ragfynegi popeth o fewn ein gallu sy'n mynd i ddigwydd rhwng wyth y bore a dau yn y prynhawn o ran derbyn a rhyddhau cleifion. between eight in the morning and two in the afternoon in terms of admissions and in terms of discharges. This is where the term real time demand capacity actually comes from.
Dyma o ble mae'r term capasiti galw amser real yn dod. Mewn amser real, rydyn ni'n mynd i addasu'r hyn sydd angen ei wneud i ddefnyddio amser hwnnw rhwng wyth y bore a dau yn y prynhawn cystal ag y gallwn. Yn union fel yn y gwaith a wneud gyda'r dagfa draffig. Yn union fel yn y gwaith a wneud gyda'r dagfa draffig. Nid yw'n berffaith. Ond, a yw cystal â theclyn cynnal ac amrywio cyflymder? Felly, rydyn ni wedi yn rhoi hyn ar waith yn yr ysbyty. A phan fyddwn wedi gwneud hyn, wedi rhoi'r tair egwyddor ar waith, ac rwy'n gwybod fy mod wedi amlinellu'r egwyddorion yn gyflym iawn. Ond pan fyddwn wedi rhoi'r tair egwyddor ar waith yn yr ysbyty, rydyn ni wedi gweithio gyda nhw, rydyn ni wedi gweld gwelliant amlwg yn y gyfradd brosesu. Ac yn union fel osgoi'r dagfa draffig oherwydd eich bod yn dilyn egwyddorion cynnal ac amrywio cyflymder yn yr ysbyty, Dydyn ni ddim yn cael y dagfa draffig honno sy'n digwydd yn hwyr yn y prynhawn, neu fin nos pan fyddwn yn ceisio rhyddhau cleifion ar yr un pryd ag y byddwn yn ceisio derbyn cleifion i'r ysbyty. Ac rydyn ni i gyd wedi profi hynny. Felly gallwn effeithio ar y gyfradd brosesu, ac rwy'n pwysleisio mai effeithio ar y gyfradd brosesu rydyn ni'n ei wneud. Rwyf am rannu gyda chi, er enghraifft, un ysbyty mawr yn ein gwlad dros gyfnod o chwe mis heb unrhyw staff ychwanegol, dim gwelyau ychwanegol. with no additional staff, no additional beds, applying these three principles had 700 more admissions Wrth gymhwyso'r tair egwyddor, cafwyd cant yn fwy o dderbyniadau yn yr un cyfnod a thros gyfnod o chwe mis. Mae hynny'n nodedig. Mae hynny'n golygu eich bod yn tynnu aneffeithlonrwydd allan o'ch system. Wrth drin yr aneffeithlonrwydd, rydych chi'n caniatáu i fwy o bobl gael gofal. Ac yna mae'n mynd yn ôl at eich cwestiwn cyntaf, Beth mae'n ei olygu? Mae'n golygu eich bod chi'n cael y claf iawn yn y gwely iawn ar yr amser iawn, a dyna beth rydyn ni'n ein gyflawni. Nawr, rwy'n mynd i wneud sylw yma, heb orbwysleisio, ond rwyf am wneud yn siŵr bod pawb yn deall bod y mwyafrif helaeth o'r gwaith hwn, nid y cyfan ohono, ond llawer o'r gwaith hwn ddim yn cael ei roi ar ysgwyddau'r clinegydd. Mae'n rhaid i bawb sy'n gweithio yn yr ysbyty ddileu'r man achosion o aneffeithlonrwydd o'r person sy'n tynnu gwaed o'r labordy i'r therapydd corfforol i'r fferyllfydd sy'n cynllunio'r meddyginiaethau rhyddhau i'r gweithwyr cymdeithasol sy'n trefnu gofal hir dymor i'r meddyg sy'n deall y gallai fod rhagfynegiad wedi wneud

Ond nid yw mwyafrif helaeth y gwaith hwn yn syrthio ar ysgwyddau clinigydd, ac mae'r cyfrifoldeb yn cael ei roi ar bawb, nid dim ond rhai o staff yr ysbyty. Yn aml, fy mhrofiad i yw bod y prosiectau gwella yn gwneud rai o'r staff yn gwbl gyfrifol am wneud rhywbeth, ac mae'n rhoi llawer o straen a phwysau ychwanegol arnyn nhw. Nid yw RTDC yn gwneud hynny. Beth mae'n ei wneud yw ei fod yn lledaenu hyn i bawb ac yn dweud, 'Edrychwch, rydyn ni am eich helpu i ddileu'r aneffeithlonrwydd o'ch gwaith bob dydd. Nid rhoi mwy o waith ar eich ysgwyddau. Felly, gobeithio fy mod i wedi cael cyfle i rannu gyda chi beth yw tair egwyddor a sut maen nhw'n rhyngweithio a pham rydyn ni'n ein alw Capasiti Galw Amser Real. Hopefully I've had a chance to share with you what the three principles are and how they interact and why we call it real-time demand capacity. I wonder if I could just think back to prediction. Um, Gawn ni sôn eto am y rhagfynegiad, Roger, er mwyn egluro chydig o bwyntiau. Rwy'n credu yn bod mewn sefyllfa eithredol yma ar ôl Covid. Yn sicr yn y DU, ar hyn o bryd mae staff yn teimlo'n wirioneddol wedi ei llethu a'n methu â gwneud llawer mwy. Mae pobl wedi gweithio'n fwy na'r disgwyl ac mae lefr o flinder yn y system. Pan fyddwn yn siarad am ragfynegi a cheisio cynyddu'r gyfradd brosesu, mae bron fel ein bod yn ceisio rhoi hyd yn oed mwy ar y hen sgwyddau. Tybed a allwch chi ddweud rhywbeth am y ffaith, pan fyddwn ni yn y sefyllfa, fod llawer iawn o amser nyrsio clinigol, reolaethol, yn cael eu dreulio wrth geisio gwneud i'r system weithio i'n galluogi i ryddhau claf, ac mewn gwirionedd, pe baech chi'n cymryd hynny i ffwrdd, byddwch yn gwella'r gyfradd brosesu oherwydd bod y system yn gweithio mewn gwirionedd. Felly, nid yw'r fater o roi mwy ar ysgwyddau pobl, mae'n fater o gwneud ychydig yn haws i gynyddu'r gyfradd brosesu Ydy hynny'n iawn? A dw i wedi deall hynny'n gywir? Oherwydd, rwy'n meddwl bod llawer iawn o amser clinigol yn cael ei dreulio yn chwilio am welyau, mynd ar ôl profion gwaed, yr holl bethau hyn. Tybed allwch chi ddweud ychydig am hynny fel rhan o'r broses rhagfynegi a helpu i leihau'r ymryriad hwnnw? Rwy'n meddwl eich bod wedi ei fynegi'n eitha' dda. A'r profiad rydyn ni wedi gael yw, pan fyddwch yn caniatáu i'r staff nodi beth yw'r aneffeithlonrwydd ac yna caniatáu i'r staff weithredu ar yr aneffeithlonrwydd hynny yn y ffordd maen nhw'n ei am ei wneud,
significant improvement in throughput. Beth ydych yn mynd i weld yw gwelliant sylweddol yn y gyfradd brosesu oherwydd bod y rhan fwyaf o unigolion, pan fyddant yn edrych ar y ffordd maen nhw'n gwneud eu gwaith ar hyn o bryd, bydden nhw'n dweud, 'Rwy'n gwybod ei fod yn wallgof, ond dyna'r ffordd ac mae'n rhaid i ni fyw ag ef.
Dyna yn union fel y mae.
Mae'n rhan o wneud fy ngwaith. Beth rydyn ni am ei ddweud wrth bobl mewn perthynas â chapasiti galw amser real yw hyn. Pan fyddwch chi'n nodi un enillfeilldronnroedd, ac os allwch chi siarad â rhywun a'ch bod chi'n dweud, pe gallech chi fy helpu gyda hyn heddiw, oni allwn ni drefnu i dynnu gwnaed heddiw neu dynnu gwaed nad yw wedi'u trefnu'n barod, Byddai hynny'n help mawr i mi. A beth rydyn ni'n ei ddarganfod yw pan fydd pobl yn siarad â'i gilydd ac yn datrys y problemau hyn mewn amser real, nid y mis nesaf, nid yr wythnos nesaf, ond mewn amser real. Mae amser real yn dweud a allwch chi dynnu gwaed heddiw am wyth o gloch? Mae'n gwybod nad yw wedi amserlennu, mae'n fater o siarad â pherson arall. A'r syniad yw, pan fydd pawb yn gwneud hyn, mae pawb yn gallu helpu ei gilydd mewn rhyw ffordd neu gilydd. A phan fydd hynny'n digwydd, rydych chi'n tynnu straen allan o'r system.
you take that work that people are doing that they say, you know what, Rydych chi'n cymryd y gwaith hwnnw y mae pobl yn ei wneud, eu bod yn dweud, wyddoch chi beth, mae'n rhaid i ni ei wneud, dyna fel y mae, rwy'n gwybod hynny, pan fyddwch chi'n dechrau cymryd bob un o'r rheeni allan o'r system, dyna pryd y bydd pobl hyd yn oed yn y cyfnod ôl Covid yn dweud, wyddoch chi beth, mae fy mywyd yn well nawr, gyda chi mi egluro. Rydyn ni wedi gwneud capasiti galw amser real mewn ysbytai yn yr Unol Daleithiau, mewn ysbytai yn Ewrop. Dydyn ni ddim wedi clywed am un ysbyty sydd wedi rhoi'r gorau i gapasiti galw amser real. Nawr, efallai eu bod wedi ei addasu ychydig i wneud iddo gweithio ychydig yn well iddyn nhw, ond mae'r tair egwyddor yno o hyd, Maen nhw'n rhagfynegi bod ganddyn nhw ran o'r diwrnod maen nhw'n ceisio wneud yn berffaith, ac maen nhw'n deall wrth iddyn nhw ddileu'r man achosion o aneffeithlonrwydd y bydd llai o bobl yn aros yr ochr arall i'r llinell. Ac rwy'n meddwl, pan fyddwch chi'n defnyddio gwyddoniaeth fel hyn, bydd pobl yn gweld y manteision yn fuan iawn. Ac os allwch chi, efallai y gallwch sôn am rai o'r sefydliadau sydd wedi chwarae gyda hyn yng Nghymru dros y chwe mis diwethaf, a beth yw rai o ymatebion y staff i gapasiti galw amser real?
Yn bendant.
Un o'r pethau rydyn ni'n mynd i'w wneud yw dechrau profi hynny a dechrau archwilio'r pethau i'w triongl a chael rhywfaint o ddata ansoddol i gyd-fynd â rhai o'r agweddau meintiol fel ein bod ni'n dysgu gyda nhw eu bod nhw'n gallu hysbysebu'r system A dyna un o'r pethau rydyn ni am ei archwilio, Roger. Mae gennyf un cwestiwn arall i chi, oherwydd credaf fod beth a ddisgrifiwyd gennych yn ymwneud â diwylliant yn fawr iawn, ac un o'r pethau rydyn ni'n edrych arno yw'r disgrifiad gofal diogel. Ond yr un peth dydyn ni ddim wedi ei drafod yw arweinyddiaeth. Tybed a allech chi dweud rhywbeth am beth y mae angen i'r arweiniad ei wneud i helpu hyn i fyny o fewn ein system i greu'r amodau hynny? Dyma gwestiwn hollbwysig, ac un o'r pethau rydyn ni'n ei wneud fel tîm pan rydyn ni'n dechrau gweithio gyda'r ysbyty yw ein bod ni'n siarad â'r arweinyddiaeth ac rydyn ni'n dweud dyma rai disgwyliadau. Felly, gadewch i mi siarad â chydig am hynny. Mae angen i ni weld rhywun ar yr Uwch Dîm sydd wedi neu a fydd yn cael ei roi yn gyfrifol am lif a chafwraeth brosesu'r ysbyty, fel bod capasiti galw amser real, RTDC, yn cael ei ddynodi i'r person hwnnw ar yr lefel arweinyddiaeth.
Real Time Demand Capacity, RTDC, gets taken under that person's wing at the leadership level. We look for that person, number one. Number two. Ac felly, rydyn ni'n edrych am y person hwnnw, rhif un. Rhif dau, rydyn ni'n edrych ar bob ward ac ar bob ward, mae angen i ni gael arweinyddiaeth Rheolwr y Ward neu'r Uwch Nyrs ar yr ward a disgwyl iddyn nhw ddeall y tair egwyddor rydyn ni wedi siarad amdanyn nhw ar gapasiti galw amser real a pham rydyn ni'n gwneud hyn. Felly, mae angen yr arweinyddiaeth honno arno am ar bob ward. Mae angen i ni gael o leiaf un person yn y sefydliad, fel arfer mwy nag un, ond dechrau gydag un.

Y person arweiniol yw'r person sy'n mynd i sicrhau bod gweddill hyn yn digwydd, ond dyma berson sydd yn ein gwlad ni yn cael ei adnabod fel sâr llif.
Ac mae gennych chi bobl o'r fath yn eich ysbytai. Rwy'n gwybod mai dyma'r bobl sy'n mynd o gwmpas gyda chlipfarddiau, ac maen nhw'n gwybod pwy sydd yn yr adran damweini ac achosion brys a phwy sydd angen eu symud o ward A i ward B oherwydd nad ydyn nhw'n perthyn yno, pwy sydd angen mynd i X, Y a Z. Felly, mae gennych chi'r bobl hyn, ac rydyn ni'n ei gofyn bod y person hwn yn dod yn llwyr gyfrifol am ryngweithio'r hyn sy'n mynd i ddigwydd yn RTDC, a'r prif ryngweithio sy'n mynd i ddigwydd, yr un Mawrth, fydd cyfarfod gorfodol i drafod gwelyau bob bore tua hanner awr wedi wyth. Mae'r cyfarfod gwelyau gorfforol hwn yn para ugain munud. Yr uwch arweinydd yw'r person sy'n gwneud i hynny ddigwydd. Mae hwnnw'n mynd i fod yn gyfarfod sy'n cael blaenoriaeth dros bob cyfarfod arall am wyth, hanner awr wedi wyth yn y bore. The flow manager person is going to run that meeting and at that meeting that's where people talk. Mae rôl yr llif yn mynd i redeg y cyfarfod hwnnw, ac yn y cyfarfod hwnnw, dyna lle mae pobl yn siarad, dyna lle mae pobl yn dangos beth yw'r galw am fy ward heddiw, beth yw'r capasiti ar hyn o bryd, a faint o gleifion sy'n mynd i gael ei ryddhau erbyn dwy o gloch. A beth fydd ein cynllun i wneud i bopeth ddigwydd yn ystod y cyfnod hwnnw? Felly, mae gan y person hwnnw hefyd y cyfrifoldeb o fynd yn ôl i'r wardiau yn ddiweddarach yn y prynhawn a dweud, A oedd eich rhagfynegiad yn gywir?
Casglu rhywfaint o ddata. Gall y person hwnnw hefyd fod yn gyfrifol, yn ystod y dydd, am hwyluso cynlluniau o beth rydyn ni'n mynd i'w wneud i gael claf X, Y neu Z adref cyn dwy o'r gloch. Felly, pan fyddaf yn siarad ag Arweinydd Iaith, dyna beth rwy'n ei olygu, am Arweinydd Iaith Uwch, Arweinydd Iaith, Arweinydd Iaith ar lefel ward, derbyn capasiti galw amser real.

O'r bwrdd i'r llawr, o'r llawr i'r bwrdd. Deall beth sydd yn y system. Roger, rwyf wedi gofyn llawer o gwestiynau i chi. Wnaethon ni ddim anfon sgript atoch chi am ba gwestiynau roeddwn ni'n mynd i'w gofyn i chi. Ond, roeddech chi wedi ymateb yn wych i bob un ohonyn nhw. Rwy'n meddwl ei bod wedi bod yn wych siarad â chi, ac mae'n ddefnyddiol iawn am chwilio rai o'r cysyniadau hyn, sef Târ y Gwydd o'r RTDC, ac mae yna lawer i bobl feddwl amdano. Ond rwy'n meddwl, mae'r hyn sy'n wirioneddol bwerus yn eich bod wedi disgrifio neu gyfleu methodolegau gwyddoniaeth gwella eitha' cymhleth, methodolegau gwyddoniaeth ac ati, damcaniaethau ciwio ac ati, sy'n gymhleth iawn, ac mae pobl yn treulio llawer o amser yn y Brifysgol yn archwilio hynny ar lefel ymarferol, sef bod pobl sydd wedi eu hyfforddi i fod yn glinigwyr a nyrsys, yn feddygion ac ati, dyna beth rydyn ni eisiau iddyn nhw ei wneud. Dyna fethodoleg syml a fyddai wir yn ychwanegu gwerth iddyn nhw heb o reidrwydd orfod mynd i ffwrdd a dysgu'r holl ddamcaniaethau cymhleth hyn oherwydd nid dyna beth rydyn ni am i chi ei wneud. Rydyn ni am i chi fod yn gofalu am gleifion a theimlo nad oes dim yn eich rwystro i wneud hynny. Dyna sut wyf i yn gweld pethau. Unrhyw negeseuon terfynol i ni y prynhawn yma, Roger? Wrth gwrs, beth fyddwn yn ei bwysleisio yw, er y gallai rai o'r pethau hyn swnio braidd yn gymhleth i chi, ein profiad ni yw bod eich staff yn barod i wneud hyn. Nid rhywbeth anodd yw hyn. Nid yw'n cymryd llawer o amser. This is something that is is not difficult, it's not time consuming and it will in the long run make their lives Ac yn y tymor hir, bydd yn gwneud i bywydau a'r gwaith maen nhw'n ei wneud o'r cleifion maen nhw'n gofalu amdanyn nhw yn llawer haws na'r hyn ydyw ar hyn o bryd. Mae'n fater o defnyddio egwyddorion sylfaenol mewn ffordd drefnus fel y gallwch fanteisio ar beth oedd wedi clywed staff yn ei ddweud, wyddoch chi beth, dyna beth sy'n rhaid i mi ei wneud i fynd trwy fy niwrnod. A phan ydych chi'n clywed pobl yn dweud hynny, mae'n rhaid i chi fod yn feddwl,

A dyna beth mae capasiti galw amsuriol am ei wneud. Mae'n caniatáu i'r bobl hyn gael y glaf cywir yn y gwely iawn ac ar yr amser iawn ar gyfer y gofal gorau a'r cyfnod byrraf o amser, gyda'r sŵn lleiaf o adnoddau y mae angen ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith penodol hwnnw. Felly, hoffwn ddiolch i chi, Ian. Hoffwn ddiolch i John, nad oedd yn gallu bod gyda ni heddiw, ac Adam a gweddill eich tîm. Rydyn ni wedi mwynhau gweithio gyda chi yn fawr iawn, ac wedi gweld yr ymdroddiad sydd wedi bod i'r gwaith hwn o'ch ochr chi. that has gone into this work from your side. It's not always been easy,
Dydy hi ddim wedi bod yn hawdd bob amser. Rydyn ni'n defnyddio termau gwahanol. Dydyn ni ddim yn defnyddio A&E, dydyn ni ddim yn defnyddio wardiau. Mae gennym bob math o dermau gwahanol, ac rydyn ni wedi goresgyn sawl her. Ond credaf ein bod wedi cael profiad gwych yn y tymor hir, a hoffwn ddiolch i chi am y diddordeb mewn capasiti galw amser real. Gobeithio y gallwn weithio ar fwy yn y dyfodol.